tatana gagaxi hi kombela hlamuni xana va teke livi or khan eight hi gate kumbe since mi nyiketa metrobits hi ku metrobits wa hlamba lava ka nga hlambi ma veka becinmetrobits a kota ku va dyondzisa ku hlamba magegexo swi hlamusele kahle ku loko mm. munhu a nga hlambi sweswi a nga ha kumi vudyela ka yena na vusiku va endla mali mm. hi swikulungwana ivi va tata tata diza wena u hlamala hi ku loko o jila u lava ku inana laha kun'wana a nga ha tluli tivutisi ku wayi tshama ni ku la hi le ka timbelemele ta ka gaza
hi hi leyi i xangani gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka gaza vumenemene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo, hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndzhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, Shangi Shangi. All right.
Alright, alright, se hi fikini se hi kwala. ni ku la hi le ka timenemene ta ka gaza ah ka ku nga rangana a nga na power swona tanihileswi a ri ku trendeni tanihi ku fambisa mahungu rivele oh, ta vuya ka yona leni na sweka na byongo bya huku a ni hleli ku rivala so mhaka yaleyo guys ne se hikwalawani um eh, timhaka leswaku ri um hi ti 26 mm. ta july hi ta va ri na sost university mara ku nga va na ku cinca ko karhi ya ya ya tanihileswaku hi fa- tanihileswi mi swi tivaka hi famba hi moya hi ku kata ku se prophetess laniwani amen wu khendli ku ya hi swi tivi mara a- a byona bya ku huma ka xikwembu so ku nga va na ku cinca maybe ku va na delay hi vhiki ra one yi ya ka vo ti 9 ta august yes yes but then ku va na leyi le uct a cape town tshama tshama na yena u ta tiva swilo he tshama na captain va ka timba sweswiwani niya hi swilo swa mapela sweswiwani swilo swa proper yebo swilo swa mapela and then ku na yele up mhm. na le vet yes na le ul so ka yeleyo um hi ta veka ti-date kahle va ta va kha va ti kometela cause na ti-date a ti khoma kahle hi telele mhm. ngopfu hi vumenemene laniwani heyi mina na ha ri kahle a ku ri ku nambeli ngopfu ne yes katako hmm? a ri ku trendeni ni nga se trenda merchandise hi na swikipa la 260 tisweater 360 xavaxavani ma swi ta ku loko swi ze ku hindza n'hweti leyi na leyi taka se ku ta kha ku hisa se xavani mi kufumela na swikipa swi kona mm. hi lexi ni nga mbala kwala a sungula mwana mhana u ri ku trendini a ku endleka yini we mina a ni ni ta khawula ku va n'wamarhwale lama ni yo marhwala mm. so a ni huma ku tsaleni loko ni huma ku tsaleni ivi ni heta ku tsala ni nghena ka facebook phela se na catch up a na ku ri last paper ni tsake ngopfu mm. no hlangana mahungu no la Makongoma lama, na ha swi ri, lamaya, lamaya a ni hi rhumiwini ku ve ri yini? Fambani mi ya n'wi byela. A ni endlangi xihoxo mina, xihoxo hi loyi ni nga n'wi byela. No, na ni nga endlangi xihoxo. A ni loyi a te yini? Ku komba ku a nga lavi munhu a tumbela. Eya. Fambani, mi n'wi hlayela post liya. Yi hlayeka hi ndlela leyi. I Theo Baloyi. Yes. wena loko u yi screenshot ya ha ri na six minutes yi postiwile ah ni ngwenya ya ha ri na seven ti-likes
na six comments yes so a ku 28 past 3 Mhm. ene na yi vona na battery ya yona yi tshama yi ri 100 percent a ni wa swi tivi a ni wa swi tivi mhaka yi ku mi byela mfalo ya wa tiguchi Aha. ku ri loko munhu a teka nsati yes u xava mbheda wa brand new aha se la i think a lava tsala ku brand, brand new, new. ivi yena ku yini brand new mm, ende new liya yo i knew you yeah. i knew it yeah. i blew it so it's fine va ku wa brand new mm. u nge xavi mbedo sweswi yes. after one year of marriage swi ngo mhani loyi a tlela le a ku tlele jim na jeke le a ku tlele tinjanganja le a ku tlele vaxazi va miri le heyi se u hlamuseta yini na mo ni mu hlamuseta ko misa loko vula a ku ri a yi kongoma ka gagaxi mhaka leyi yona hi mhaka ku ri yini gagaxi a ha ku posta yes a ya ku xava mbhedo u muvhela ka yindlu leyi yintshwa yes so a ku ni xave na mbhedo wa wu nyunyunyunyu yes tanani hi ta wu pfula e eh, tanani hi ta susa mapulasitiki ya mubhedo so thiobaloyi laniwanani mhm. i va ku mi byela mfanelo wa tiguji a swi ta ku munhu wa tiguji lambala tiguji ngopfu i mani i gagaxi and i mani loyi a nga na lembe ri ka marriage i gagaxi so a ku mi bye a nga a nga ku mi tumbeta so kahle ka ndlanga mistake mi n'wi byela se hi ku wena u n'wi tiva u vheta ha mo ni rhumeka wena u swi twi u swi twi hi mani wena ku hi mina ni nga rhumeka kona le mina ni hindi siku un'wana la ya nga ya hindisa mina laha a ni menemenela un'wana kha ka munghana mm. futhi ya ka munghana ka zala ku sweswi ni sandla le zala se zala a ni swi twi ku yena ma hindisi hi namba manga

nta yini Mm. a ni tshege papasi Okay, mm.
no bula nga ta tshega ngi munhu na ni ta tshegi hi rivala
Yeah. yes Eh?
Mm. so ivi vanhu va se va sungula ku ni menshina menshina ku haye bangwi bangwi n'wamahungu Mm. fambisile mara la a hi yo rhumiwa na botiyo a ni tshembi ku va nga ni kwatela mina ku va yo hi rhuma so un'wana na un'wana a ta sendela loyi a twa ku nga ku tangu ya n'wi ringana Se na mina loko ni ma hindzisela le ka Zala ni n'wi komba a ni n'wi kombe ku Zala lama ma komba mani masipala Cause a Yes.
munhu un'wana wa tiguji ko kwancaku ende kwancaku khale va ri ka marriage se nge Exactly. nge yi kha ya ka vona un'wana wa ti wa tiguchi i pastor giyazu na leriya ra butsu va nga ri yiveliwa kwele port kwele so mhaka leyiwani kateko yi fike yi basisa laha ka xitori loko xitori yi kateko ka yi fika a nga humanga yo e a na a ni twa nhlana wa papasi a wu swi voni ndhaku na nhlana wa munhu a ni twa nhlana hala hala ku mi cheka wa u bina fo ya profile picture ivi se ku trenda haye mara ni trendela yini n'wana ka gaza boxa u tekele boto wa yena Ah, wa hemba n'wana luya no hemba na vete fambani mi ya n'wi byela se wun'we a fane a swi endla swi leswi Mm. wa Yes.
rhumeka n'wana ka hina kahle kahle wa rhumeka tlhavula busisi inkomu Khe si tirhisana.
inkomu U- u swi endle ni le ka van'wana ni
right tanihi ndakale a ku ri na mavetani mavetani i munhu loyi a ri etiktok a tshama a rhandza ngopfu ku ponela na mfundhisi donation yes a kopela mavulavulelo ma sesprity ya ya sesprity Mathi.
i mathi ne Yes, Mathi.
yes yes ni wa vonini va ri Va ka xiyimo transformekile. xin'wanyani Hey. a va ri ka transformation yin'wana se- Hey, ya tika.
yeyi a ndzi yi lavi ku vona n'wansati un'wana a ri ka transformation liya or else maphorisa ni ta ma fonela hi nexe a talaka va kombeta ne Yes. mavhetana ni n'wi toloveli mina ya ya ya i remember ni loko a ha ku endle- ka endleke mhaka yin'wana ya ku ri va ku mavetani Mm. no ka ni nga tiku na mo ni ku allegedly because a ni swi tiku swi hetisi swi Swi heleli la swi nga heleli kwihi. kona sweswiwani Yes. allegedly va ku mavetani u dlaye girlfriend ya yena yeah vavheta ni mfana ntsanana think 1999 or 2000 kuma kwalamo Yeah. a munhu nkulu so kwala girlfriend leyi nga kumeka yi dlayiwini a nhoveni a ka gawula Ka- swi swi lehalela ka remember ni ndina post noku a na na hlamala ku swi ndlumisa luya Yeah. vanhu vo tala va la no ni khandla marriage koko a ni vhele mina hi mina Mm. mara a ni nga zangi ni ku a nge swi endli Yes. ni teni swa hlamarisa ku mhaka yi tani yi nga va yi endli munhu tani na yena, because a ni ri close na yena misala that time yeah so u vi a f- a khomiwe mavetani ku Yeah. va swi leha ku va na ti-court case na swin'wana na swin'wana recently okay ku va na um mhaka ya facebook account yi nga humelela okay and hi vhiki leri yi nga humelela hi rona hi monday ya ka lava ku mavhetani u ya a khoto Mm-mm-mm. lero a ni swi tivi ku a court of a gweviwa or ku endleka yini yeah mara after la maybe three days or four days after yeah ku vi na mavetani gift chako yi creatiwe mm. va ku mavetani gift chako update his profile i new account a ri na yona account ya khale yeah but leyi new a tsali i think i risimu ri kanjhani a tsali ku jesu hlezi u nami mpilo yami a yi pheleli laha

kuzolunga a ku hi xilungu yeah se wena u hlamula xitsonga okay don't bother yourself u nga tikarhati by commenting nonsense hi ku khomenta thyaka cause swi nge ni endli nchumu a ni ni fanele ni hlamuli khomenta hi xi ni fanele ni translate hi xini sweswiwani ni tlanyarini laya Masana.
laya laya mi fanele mi ti a ni hlamuli swivutiso swo phuta
so A and ni then I- cheleteliwi mina.
ni vona i nga ri u mbali mahovorolo ma le xitokisini

remember those in prison no ni nga tivi ku ri vhese leyi hi leswi ni ta pfurita kwalaho sungurisani mfundhisi
kateko remember those in prison hleketani lava va nga le khotsweni as if you were there yourself

o twile ku vava ka vona God forbid.
aha
As you felt their pain in your own bodies. So, emirini wa wena Mhm.
yi hindza. yes A ku leswi mi ngo hi mina ni nge mi soli. Mm. A ni va kombetele mina. Yeah. Vhele kumbe focus ka mina. Mm. Mi nga va jampa mitirho ya vona yo biha mm. rixa va rhwala tibibele va ku hosi mm. and the guys ni ni hlaya leswi nga tsaliwa a ni lava ku twa mi fika mi ku ni fana na van'wana vo tsineke ku hlaya va ti-podcast tin'wana mm. ivi a ku hosi va ri va loyi yo va ku hosi hosi va ri va loyi futhi xitulu xa hlupha a ku na munhu wo khendla hi n'wana wa le mitini yes focus mm-hmm. mina a ni ta va ni lava power ya yini ni muprofeta mina na oh, ni lava ku pfula kereke mina ke loko munhu a famba a rhwala swilo swo boha a sacrifice mm-hmm. va ya teka kwala nga tshemba kona so statement lexi a ni twisisi u ringeta ku vula ku ri cause va ri the way munhu yena a nga endlisa xiswona leswi ni nga ri ku valanga sacrifice to karhi a tlaka ku endla okay se yena ku laha hi ku ya hi yini comment hi ku ya hi facebook account yi hlamusela leswaku yena a nga la ku va mprofeta mm. so a nge and a nge a ya khendla n'wana wa le mitini why cause girlfriend leyi a ni a ya ka vonaya ka vona a fanekele a ya khendla hi munhu loyi a nga le kusuhi mm.
matwisisa mm. loko wa ha tshamini ni vona ku nghena eh, un'wana wa kwala a khomenta mm. veri isiphelele okuhle mm. akupfutsek u hlamula mavetani phela ma u dlaya n'wana wa munhu mm. u tlhela u vulavula thyaka sis loko a wo miyela hi ku ka wena a ku na lexi hi nga ta xi vulavula hi ku u mudlayi oh. u prometa vugevenga la sis vatswari va wena va westi ti-spam oh, hi ku tu mudlayi tu u ta bolela kwalano misatha tu u wisa no famba u kombela tetram na mali mm. swi sweswo u ta swi kuma ka sathana where you belong yo tu oh.
a wu fanele u fla va ri ku flankiya hi leswi nga tsasa swona a flashiwa kwalano a ni va va kwatina hiku sweswi u twa tu mm. ku tala hi timbaweni u vulavula tluu a swi hi vo ku hela ka timbaweni nga ta hasi u vona se wo penga ho ve ri u- u vimita luya va n'wi tirhisa leyi ivi loko a ya toilet a chuluka a vona nga ta hasi se a vheta a penga va pfala hi ku mawu
mara timbaweni
so ya tikhomele leti nga lava sungula ku ku n'wi rhuketela ya ku rhuketela akhawunti na sweswi a ri kona akhawunti yaleyo ya i think ya ha ri kona okay so mara xivutiso xa mina i ku xana a jele ya nghena foni ke yi nghenisi njhani foni eh hi nawu a swi ngheni sweswo swo jele ne so i saw this podcast ya No Futa a hi podcast, i vhidiyo ya un'wanyana loyi a tirhaka ejele a hlamula ku vanhu lava va tsutsumelaka ti-podcast loko va huma jele va vulavula ingaku jele i swilo swa kahle and all that and all that wa vona. A ku xo sungula i ku vanhu vo tala lava va humaka jele va va va ri na anal cancer.

mm. yes va va chela hala ndzhaku mm. mm. se a ni swi tiku na yona foni yaleyo loko ku ri ke ni vhele i swi swa mapela sweswo mm. hayi ho xikwele tsinda a nghena na yona kwale tsinda bagdad tsinda bagdad wa hlamarisa leswi swi vonakwi Kwala fonini ni ngo twa ku eish ya swa swa swa swi hlamarisa ku na- ku na- ku na murhuketa na ya mahlweni ne so swi lava nga a ngheni na yona if himpela yena because co picture ya tikomba ku yena ndi ya tikomba ku i ya le jele ne leswi a nga swi mbala ya okay se ma-overall lama lama ingaku i- i- i mayelo ma ma representa yini no ni nga ri sure kwalaho mara Mm. lama hi mo lamaya a ma nga ma nga tshama o ma lekera a ku ri ma-orange ne ka picture la Lama ya lekera vorhutini. amaya ku-ekten namaya eya kuekuteni oh Eh, kayizo yizo no bula okay
so ma- a ni loko ni nga tivi maybe loko munhu a nge se gweviwa or ka njhani a hi military i don't know because ko tala nga ri final u va mbali i merune a ni swi tivi a ku na phorisa la entsungwini mi hi hlamusela ku ti komba ku nga ri na phorisa mudyondzekangi dyondza ni xikolo mm. yes mm. ha ha ri kwalano ne mm. ku na ni vone vudyela bya vanhu van'wana vanharhu a ni ku byi twisiseni ku byi yimi kwihi eka magegexi byo sungula i bya blaze boy eric mbombi byin'wana i bya le kerlah noker a nga duma hi le ker stylist byin'wana i bya dj wis A ni swi tivi ku wisi leyi yimele wisa ndlopfu na mhm since bliss boy a nga perform le a phatini a phatini a bench a bench ha beca ha beca veka tshama hansi xa ku tshama hansi ku dya xikimu a xi n'wi dini xikimu swa serious vudyela byi herini laha i mavonelo ma mina gaza mi nga ni yevuli na ku loko ma mo ni yevula ni tlanyarini ntsha sweswo byi tikomba byi ri ni vudyela laya se no tivutisa ku leker na wisi vona va endle hikuva va endli yini swi nga ndla va apply leave ivi hi nga byeliwi ka facebook hikuva na muholo wa lekera ha wu tiva le ka facebook va hi byela ku sweswiwani ni ku ngetelelini ni ku tlhavela ya ha sweswiwani lekere a nga tlangangi swona tolo u ta hola half lekere u ta a nga hlambangi Eh. u ta hola kota ya updatiwa ka facebook yes munhu wa update wa ka facebook a mi swi tivi na loko u ta nga hlambangi va wu- va va vula ku lekere namuntlha namuntlha u u eli ngopfu njhe ku hlambiweni kumbe mi pfukela kwala Mm. Eh, se sweswiwani hi kombela ku updatiwa eh na loko wisise a wela xikin'wini va ku se hi nghenisi na loyi se na sweswi hi updateni ku ku humelela hina na mi hi update na hi ta mholo mm. ah tatana gagashi hi kombela nhlamulo xana va teke live or khan eight hi gate kumbe since mi nyiketa metro beats hi ku metro beats wa hlamba lava ka nga hlambi mi va veka bencini ke
metrobits a kota ku va dyondzisa ku hlamba cause magege xo swi hlamuseli kahle ku loko mm. munhu a nga hlambi sweswi a nga ha kumi vudyela ka yena se ti a ti ti quality a mi ti vona le loko mi nga ha ti voni swi vula ku magegexi u endli mm. ku na ku na nchumu wo karhi lawa landzelerisa ku wa fita na Yeah. loko ku ri movie night a ku na road worthy yi nga endliwa wa swi vona ku aloyi a wu le patwini a nga ku hlambu swona Yeah, se, then hey. ni hlangana na
comment yin'wana or ni ku post yin'wana yi tsaliwe eka page yin'wana ya xihundla xa rirhandzu Mhm. vanhu va zonda hi Yeah. va tsale xilo leswiwani i switsalo hi mitsango va ri nge isavelo Mhm. eh, njumbuxa i vito ra yena a ku a posta manager and va posti ka picha lava nga tshama lava a ku phila ni tlherisa nyoka yaleyo u nga yi landza ai ai ai ai ai.
swo hina mara e ve ri u tlherisa nyoka yaleyo u nga yi landza na gagaxi Eh. swi pfuna yini ku dya mali ya nyoka vanhu mi nga hlamali bindzu ra philani loko ri kula lembi leri u ta famba na bmw
okay BMW 6 No, hi nge hlamali a ni mi hi byeli ku hi nga mi hlamali nga hlamali okay hi nge hlamali kani va hi ti- va hi byeli ku hi nga hlamali okay so xana swi vula ku loko munhu a endla bindzu ya ivi ri famba xana swi vula ku ku na nyoka nyoka na? na Mm, ku ri ya mataya swi la hi mi la ewe e hinkwenu hi ya hi ya cema zambhana matamatisi ka zz two hinkwenu mi eh A mi n'wi voni n'wana wa vanhu ku sukisela ri swi sungulini na yena a ri kwele a kha a belela na Ma- vona a tsala na vona Manager, ku va i- hlanganyetela na ndilo na loko ku ri ke nyoka yi right manager i munhu wa migingiriko exactly yi tirha swo hambanahambana ya manager Mm. hala yi tirha hi tiraka ya hakuta hala ya sweka manager i munhu wa- hala ya tshivela ya- ndilo ya- ya gingirika wa ni twisisa nyana ya gingirika a ni yini ende na mgobozi na dj jepa a wu mahlaya na vayisa van'wana va two Tlakatsa va muzaya wa mina yingwani Mm-hmm. na brian i vafana va mina lava a yini kwalaya hi ya ku dyeleni Mm. plate i eighty rand Mm. ne ya swi tele swakudya leswiya ni nhulu nga ri swo hakutiwa hi nenge loko va chela eish swo yini mara eh. nga ri vo hakuta hi nenge Ah. leswaku va hakuta ni ni swi vona ku I nti- ende a ni chuki ni ku maybe ku ta nga or basanga. inge va ha ku ta yini Hi nenge nenge nenge lowu hakuta Wa yi hakuta ku- wa sweka hala wa hakuta Hey. so Ayi, ayi. ni ku maybe ndhawu yi ta nga ba- ndhawu leyi basini ku ana nhongani Mm. ha ku ana nhongani ku- ku- ku basini um ku kahle Yeah. ya so i think maybe loyi o va na beef na manager philani cause va tele vanhu va nga sungula mm, mabindzu ka gaza ndembe nge le ku fambeni kahle mm. van'wana va sungule na mabindzu ma swi gaza mandeni ha rona futhi a ku ze ku ri bindzu va lava mabindzu ma tele a swi tele ngopfu vanhu va na mina mabindzu ma mina ni yiveliwa ku na vito mara swi right eh, eh. u ri eh. ngo Uri- ulela vito a wu swi tivi a ni swi tivi okay so wa swi tiva ni ngo xin'wana manager i public figure na yena na yena swi expecteni ku va ta yevuriwa hi matlhelo hinkwawo mun'wana ta Yeah. vulavula swa kahle un'wana a vulavula swa negative so eh, ti-comments ta so a ni swi a ni swi yimerini ku ku na u ko un'wana a nga ta fambuka a ya ya katsa ka gaza hambi wo xavisa acha va ta ku swipfalo leswi a swi rhanga swi nakatseriwa hi tsonga before swi pfala ku tinyoka se swi ta ku swi rhanga swi nakatsela tinyoka loko u pfala hi ya dya se hi vitaniwa hi nyoka liya va ku ri hoza hoza ya nyoka se xin'wana na xin'wana xi na nyoka ka gaza ende ku va na wun'we loyi mi hi komba ku ye ku na nyoka hi le hi vona ku i nyoka muni. Ma tirha ku i nyoka, i nyoka, i nyoka, i nyoka, i nyoka. Ende loyi a tivaka ku un'wana u na nyoka na yena u na yona. U swi tiva ku ku ni na nyoka u nga ri hava, u ni vone kwihi, hi hlangane kwihi. Loyi a ngo ni na nyoka u na yona. Or kokwana wa yena va na yona. Ya wa yi tiva, a ku na ku loko yi tsandziya na mhani hi va na yona. yes se e, e, e, e, e, ku na trend yin'wana ya nghena yo why because eyi a ni swi twisisi swilo swiya hi zama ku explaineliwa Eh, very wa ya byela na phorisa dokodela a nga ri lavi wa twisanyana ma yi twisisanyana yale ya trend ne yi ta gozanisa vanhu hi ku sweswi sweswi wa yivu yivu Katako. va remake swi nga endleka mi mi mi vona vanhu va khoma plancard ka ti-tv va ka ku justice for kwat go katela mgwaze o gape mm. so maka lewa aka se amahlweni ungwaze yini ku mina na ta twisisisa muhumelerisi trend hi marito mo olova hi ku wena swi ta ku wa lehisa hambi yi twisisangi muhumelerisi a ni twisisi exactly why mimbalo swi tsopola mo ka mi nga ti lavi ti tlhaptlhaphu

na liya ya karhi loyi a nga tshama yi gabaza a trenda hi yona a la ta ku byela swona ku yo
mona ya endlela yini mona xo heta u to mona xo heta mona mi lava ka va nga fani mara yi ko post yi ko la nga post ta sweswi ku why mi ri na vatswari vo fa mo ka mi nga va lava hanya na se ya yi tsalo yi tsalo hi mavona eh? the baba

N- twana- hambi va lave vo hanya exactly like i- yi na vusakhazi ndzeni I think, yeah. se ivi xin'wana xi fika kwalaha ka ye kwalaha Mm. xi xi xi xi share yaliya Yeah. se xi n'wi hlamula xi ku wena why u hlayisela saki dala n'wana Eish. o ka nga yi tivi dna who what the fuck oh na ku shit. mahala ku nga swi tivi ku byela misa luya ivi loko a hlamala xin'wana xi ku wena

why wo i think lexi nga bala yo why wena u u concentrate ka swo swa swo kera why u nga la ku engineer na mm. i misa la swi cash ni bambili a ku you should be focusing on promoting your music and mm. increase monthly listeners mm. swi nga na mali mm. hashtag afika kometa ka spotify xi na 236 listeners ne mm. xi vuye leyi xi ku lexiya xa ka dokodela ra gaza mm. xi ku a ni yi lava mali yaleyo ni ride hi nsfas ni xona wona u ride ku karhi misisi oh shit
okay ka lana ni a fane a nga catchanga or a chuza se a yisa this far because hi yeho mm. sungula ku swi tsala a fa a swi tiva ku van'wana swi ta va khoma kahle van'wana byi nge va khomi kahle mm. because ku na van'wana lava nga loveliwa hi vatswari va ha ri vatsongo va va lava vatswari vo hanya wa ntwisisa so a hi yena loyi a fe a catcha La vanhu leswa swo se ku ta ze ku landiwa lo ti-monthly listeners ta munhu 999 a fa yo swi tshika vanhu va gowa na flow ya yena yaliya yes Why u ri na Android? Wo ka u nga yi lavi iPhone? What a fool is like a Geunland
Geunland ya mina mugeu ne na pfumeka wa sivara wa mina shem nala nala

i busy leyi nhwanyana n'wa eyi eyi na n'wi ka tiva tirhenda switshamo Eh, na n'wi tiva, mm. u tsali leswi Aha. 20 minutes ago sweswi nge swa zwino zwino a ku
wena amanda Mm. sukela ku ni tolovela mina Mm. hambi ni timbarisa ring se loko amanda u te piece lexi timbarise ring oxingwavilo xo ya vavasati va timbarisa tiringani se i va ku hambi ni- i vurini nga ni- ku ni tolo- eh, wena a mali sungula ku ni tolovela mina hambi ni timbarisi ringi Mm. a no swi lava Yeah. hayi wena nuna wa wena wo famba a kha a tlatla na gaza hinkwayo Oh shit. a ku vi na community property. ti-infection Yeah. swi nga heli Ja, ja, yile ka ja. girl Yeah. lol girl Shame on you. loko ni ku birthday ni swi twini leswi u nga swi vula ku outfit a yi nga ni faneli Oh. swi ri busy na vutomi bya mina Mhm. a byi ku tlerisi vurhongo Yeah. u ze u famba u ya ka ka n'wina u ya tilovola hi 5000 and a munhu wo sungula and a munhu a bakitela swikotsi ya
a tilovola hi 5000 loko swi suka kwini u nga ni tu mina nakona mina wa vana vo hambana va papa na atswa ka wena so swi loko phisi leyi xi na vana vambirhi kumbe vana vanharhu vo hambana va papa va hambana swi loko hi swona ku ze u confirm na hina kwala wami na atswa ka wena u nga nyimbela ni nowa wehe a ha ri jele
u thini na u thini na phi mi nga hlama- mi nga xitulu hlamali lexi xa wena phisile wa xota wa mi nga laveka hlamala ku ni hlamala boss lewani ya ha ri nyu ya ya hisa se ni le ku dlayeni kwala ve ri se ve ri amanda loko nuna a ri jele u sala a bisa ivi loko a bisa a nyimba ivi loko a vuya nuna a ri jele for ten years a kuma n'wana ra nine years a ku ha papa ni vone ku mahlwela hi loyi a hi ta tlherisa n'wana ku nghena xikolo okay a ku okay, eh, u nga nyimba nuna wena a ha ri jele Mm. sweswi u kume nyimba swi tu swi dajana u hembela vanhu ku ri ku ri yo huma hi Mm. ku felela soft life u tu vana hi swa ku khendlakhendla ra n'wina u ri la huma na marhimila Hi ku vo fortunate xilavi va ri yini hi ku vona fortunate leswi va nga tsala swona xilavi ku tikhombeni ka vanuna eyi ya swi- swi- leswi nga tsala laha ya wa tsala piece leyi um ha hlamba xikandza xexo xexo khwakhwa ku sungula wanuna halawa ondza xitirese xo jululela nakona Yii, vumbiwa u ni phutisa hi yini yoho se hi kume nuna wa phisi leyi Eyi. Mm. ve ri i vumbiwa u ni phutisa hi yini Mm. lexi ngo u ni phutisa hi xona Mm. u nga ni tweli ndlala mina gele loko u lava beef vula hi ya mahlweni Yeah. beef ni ta ku swekela hambi wo lava muhorhi ni ta ku nyiketa yes ka ta yeso ta hi nyika vuswa ta ya xava kweli yes ta vuya he mahungu lama
so ya va kupa nini manitwa ni ne ya i masweswe a ku ri ti a ho mi nyika kwala tinhloko mhaka ta mahungu hi ta matisa kahle ku swi sukusela kwihi Yeah. kata ku yena mahlweni kwalano yeah so ni vonile ku ri na ti-post uh, kwala vhikini kwala allegedly ponani makhovelo swi xavise switandi swimbirhi ka ah. vanhu vambirhi e swi xavise xitandi xin'we ka vanhu vambirhi vo hambana hi hmm. tekateke mutirhikulobye u ri yini hi yona mhaka leyi so mhaka leyi ku endleke yini na va hlamuseta leswaku hmm. ku na munhu a nga fika a xava xitandi before va teka mali ya ivi ku ta un'wana futhi a endla yini a teka mali a teka mali le ka luya se ka lowu wa sweswi hi ku ala ku hatla a maka ivi a ta va cinca swi a ho- va ya hosini va fika va endla yini va cinca maphepha Ownership. mavito yes yes ya ka lava title deed i va sungula ku endla yini hayi title deed hi swi tirhisa hala Hala joni a Joni. swi ta ndini maphepha Maphepha. ma le hosini maphepha maphepha ma xitandi
so ivi va cinca maphepha ma va ka- ka mali lava i va sungula ku maka vhele ya xitandini okay hi loko n'winyi wa xitandi lowu nga rhanga a ta ta xava a endla yini A a fika ku humelelo a ku i xitandi xa mina mina. ni xi xavini ka mani hi mali ya so oh shit
Ah.
hi lava va- va ku na to tlevenene Ku se va ku mhandu ra- ya a tlha a posta na voice note loko a kha a vulavula na mani mata va release onani va rila ni mi swi vona ku hlomula mbilu. destroy me oh wow loko ku ri amatiso siponani vulavula se siponani helo vulavula hi lava va ri a va ri ku holoveni na manager philani yes mavhiki or n'hweti leyi nga hela Hell, i, i former
mk party what what a va ri ka mk party swona a va ri ka anc first e va ya ka mk va tlula ka mk e va tlhela va ya ka tlhela ANC ANC.
okay tlhelelani kaya n'wina so xana Mhm. because Eh. n'wina mi nga na vutivi bya switandi Eh, se hi ku lava va wena u ta hlongorisa tiko sa khosa tikweni he
loko nga kumana goza xitandi njeka ala yi humaka josefa va ku tekela xitandi ya yes loko munhu a- u xavile wo sungula right Eh. se va nga ti ku ta swi prova na mara ni sure ku obvious mali ya tangi hi mavoko se u fanekele va ya court kahle va kuma xitandi xene se ve rini lava va nga maka va nga maka va nga tisa na switina se va humesi na mali ya switandi se lavo sungula hi va nga na maphepha no hi lava vumbirhi Hi lava- lava vumbirhi va na yo sungula maphepha humesi mali a nga na maphepha a va na maphepha yes hi xikhoto a swi na a swi na vutandzi ku va ze va nga humesa mali Mm.
se Eh. ka ti what if va ku va kombisa mali va yi humesa ku ka yi humesi transaction yes a yi tangi a yi tangi hi nani Ah, ni sure cause standard xa a Okay. va- va- a va So- xavisanga hi less than 40000 phela so va na maphepha na that's the thing Va hava. va ta sungula kwalaho maphepha ma xitandi lo- loko mo xi- mi hakele xitandi maphepha ma xitandi ma kwihi va ku va hava va humesa transaction transaction yi ri yini 3 years back yi ri Yi ri yini va- ivi lava va kaneta va ku hayi a ku nga ri mali ya ya ya xitandi a vo ni lomba kumbe ya ku ri ya vaakatiko a vo ni lomba mara why se mi va nyika ti-ideas ku va va ka ni ta va ku yini Hayi, a hi no tsemeni vu- no kwalano vula ku- Ah, va yi ta dya- Eh, Kazi. la hina Kasi- phorisa sayina kunene swa pfumeleriwa
kateko So- sharp okay Kata- u ri nandzu ta va dya kateko Mm. an ali ne ku ri eh, eh, eh, murhi wa ku xavisa misisi u kuma ka vona ni mara a hi a hi tshiki ku va yimelela a hi vulavuli mhaka sweswiwani so timhaka ta xitandi ne mm. loko ku ri ku va ha maphepha lava nga ravaka maphepha xi va dini lava nga maka hi va lava nga ravaka maphepha lava nga xava sweswi va vhele va va na maphepha va aka ah no lava nga ravaka maphepha va no vo wa va tshama three years va nga maki xavo u byele toliwa loko wa ka rini Hayi. And I think phela maybe loko le- muku swi may- vula ku na hina ka hina ma hi hleka va vanhu va tshama 15 years na swi tandi va nga maki A hi va maka hleki. loko hi ta tshama 20 years A hi hleki. yi nga heli va Hello. hetisa last Hayi, year maswo va makini ni ri va xi- xitandi xi xaviwe xi tshama 15 a years ku nga ri lexi le makumukumu e-e loko swi te- loko Ivi? swi tsemiwa xi nga xi le makumukumu hayi mani no vutisa a xi nga ri xi le makumukumu n'wi loko na? mi ta ka hina mi ya kwihi xikarhi
ni ri loko xi- nkarhi lowu xi nga xi nga nanwa hi wona a xi a xi nga xele a xi ri xa le xikarhi ai okay eh a hi humeni ka swona so a ni byela ta loko ni endla na xitandi xa mina sweswi a hi focus ni ka ku xitandi i xa mani ku ni teke malembe mangani ni aka a wu ni byeli loko a swi dlali la mm. a swi dlali se a emudaka lava nga ravaka maphepha ya vadya khona ya vadya ni mm.
Mm. se se voice note leya loko va pfikula va sendela ma no i think a va hlamula munhu wo karhi o oh, lava va vutisaka ku humelela yini ya mm. or maybe va lava va vulavula na vona ku ah, ma ta swi twala ku va pfikula marimi lama tele ku no bula nga ta nga ta ntsona murhi wa misisi hi wena evidleni ku va na ta le bush mpumalanga principala na vuhakatimba oh swi Phela- khoma khomi eh a ku ri na mhaka yi leyiwani ne yeah va vula leswaku ku na xikolo xo karhi laha principal a hakatimbaka swihlangi swa grade 11 na grade 12 laha va endlaka na Yes. ti-sex party na ti-colleagues ta- i the naked party Eh? Swa naked fana. party Va- va fika va endla yini va fika va cina swi tshama va wiva va va Eh, heta va va famba vona mzimba va famba Ewa, ka timba party.
va ka timba party yebo so laha ku nga va na ku linkalinka ka information ya ku ri principal va busy na n'wana loyi phela n'wana wa grade 11 sweswo mata wa rini n'wana 2006 phela Hey.
eyi hi 2006 u le ka grade 11 Hayi. mi ni ku n'wana loyi a nga le ku buweni hi principal sweswiwani i n'wana wa 2006 yimanyana re ya hi swona ni ka vutandzi lebyiya bya bya bya bya screenshot bya ti-chats profile picture ya principal la u swi vonini ku i xitombhani va nga va ri na n'wana wa ntombi Yeah. kumbe girlfriend va kula vona va vone ku va kulu njhani va mbale va mbale jini va tlhele yo thibha tintangu tintangu yo tithibha ti ku yi khumbu mbale xikipa na jini liya ya dirty jini because mata dirty dirty jini Eh, that is mathaka jean yes yi khubula na sharp Khubula nose nyana tintangu. ma vona Ah, mara la xi nga fika xi ni hlamarisa kona ni hiloko principal a yi byela mun'wana loya ku musendere unga mbalango uchipfulanga regwinya
pfulenyana ngari very mara mara ni lava ku ri u xi pfula u xi tlangisa i'm already hard swa ku problem se ku late mm. a ni nge humi kaya sweswi mm. a nge pfumeli vusiku lebyi i ta swi vona ku ri

ya ya ivi lexa n'wa- xa- lexa nhonyana ni- xi xi landzisiha wa principal xi yisa emahlweni xi ku ya mara ni hlaye khale i va ku se ni ku navele swa serious ni ta ku nyika permission u nga study ya during the day during the day loyi nga ta hlongoriwa loko a ri kahle Eh, eh, Vanhu. eh, mge- oh, oh, eh, eh, guys eh, mge- kombe cohost ya wena leyi ya ku nghena ku ya nhwanyana

Woman on two. Mm. Evelo aku swi ku hlurile that day. Lol. Oh. E va ku yi a ni karhele. Ora xa nyuma.
Xiku a wu karhele se yini? Va ku mm, first a vula ku leswi u nga wu yisile ku bisa xo bubu fe u xi eka mina yes ivi a ku siku leriya a ni lava wehe phela u ni mm, kahle mm. va ku yo a ni lava wehe ntsena mm. Mm. xi ku hi ta yendla naked party na vanhu va ku a wu va tivi mm. tu na tu ntsena lavan'wana no ivi principal va ku show me their pictures ni ta vhela ni arrange my friends va va ku a va ku tivi mm. mm. wa swi twisisa ivi va senda va senda va senda Ivi va ku, Please, no one must know ku ri ha vulavula. Sesi a hlamula ku, A ku na lweyi a swi tivaka, swi tiva hi mhe na wehe ntsena. Va ku, Sure! Yes! Hi ivi va ya kwele eManudzini Party ku ya ku ya namba. Va ku, Ndzi tsakile ngopfu. I am happy. U ri ni ku, Umm, kahle? I principal a vutisa ku xichudeni. Xichudeni xi ku, Haa, na me namuntlha ni tsakile shame, ni ta yi etlela kahle. Leswiya swa ku.
a ku ri swama hey A- a yona madlek
to ku u nga ha xi tirhisi xixexo xa tu ya wena ni ta ka ya sharp swi vula ku n'wana loyi hi mu humelerisi xichudeni lexi xi na mhaka liya ya vapyatsi mhaka letiya mm, ti tu to ka ti nga ta natural
hey ya ivi a ku ni ta vhe ni xi lahla se ni lava ya we u ri one ta ku as long as you keep it a secret mm. ya
ku na kun'wana ka oh. la phati la yo loko xi fika i i i i principal la yi ku heyi namuntlha u ni tsakisi ngopfu ku na kun'wana phati yin'wanyana yi ku ya namuntlha ni namuntlha na n'wamaxamba le kaya hambi yo ka nga ni kumbi ni ri
mara principal leya delele yi sendela un'wana loyi xitika yi ku leswi a wu swi koti yi ku sendela xin'wana yi ku u kota leswi hi leswi
a ni vonile u yi vonile
yo hayi kho so mara so mhaka leswi so n'wana loyani xi fike xi endla post nyana yin'wana loko ni nga yi screenshotanga ni mara a yi Yeah. kombisa ku a xi ti voni nandzu yeah at all yeah mara vo tala va fike va sungula ku complaina va ku ri why va yisi mhaka leyi a sekete ku ti-principal va fa hlongoliwa Mm. lava nga swi tiviki ku a wu i a sekete u ya a pitori i ya pitori ka Ka Stacey. stacy hi vona va nga ha swi hatliselaka swilo leswiya yeah Hey. fast fast se mara timhaka leti to- ti poxiwe mani ti humesiwe mani Eish, i nge swi swi tikomba i nga ri ne loko mina ni swi chekisisa kahle maybe boyfriend ya this girl Yeah, this girl. loyi ya principal va nga na problem na yena ku fa u rhanga a ba swilo leswi yena a nga kuma swilo leswi a vheta a screenshot Eh, ende xin'wana handle ka boyfriend ne tichomi ya na vanghana ya and and Kumbe sweswi- after- sweswiwani phela as long as hi tirhisa iphone hi ri two no screenshota fast fast ni ku airdrop ni deleta and u kuma ku ku fana we rhe ni tiva ku i passcode ya wena ni ya ka recycle bin ni deleta wa ya kwi We- u ta ku hi mina u ni voni kwihi ku na airdrop phela yi na history e drop a yi na history unless if a ni swi tivi ku swi chekiwa Ya. kwini exactly u nge swi voni kwini ma nga tisendzela rini na So- njhani kumbe endzhaka endzhaka vuhakatimba party leyi nga va kona ku va na loyi a nga swi nga n'wi khomangi ku kahle leswi nga humelela ka vuhakatimba party Ya, va sweswo ku hi ta hi xikarhi, u force. kuma ku- Yeah. u kuma ku maybe- Yena a navela i vanhu- principal. i vanhwanyana va four
na majita ma three ivi hi man'wana nga ri xi thyakeli nyana va ku loyi hayi va ku a hi yi wena laha va ku wena hi gadeli lava taku Mm.
se swi endla swo boh swi ku vavanyana swi ku vavanyana Eish. yeah so ai yeah swi fambisa ku va u sweswo. tibihele ni tifanela na yini Eish.
ya phela a swi ri ku Swi ku trending. tsakisa Mara va that ka girl, team. ne, Mhm. eh, ni zo swi ku vona vanhu sina ku xi followa followa Mm. ka yinani phela swi easy ngopfu be nga vheta xi va xi dumile be Xi dumile. xivheta gazi va xi dumile hi ku tlelana Tlelana na na principal principal. xi ri xa 2006 ende loko ya xixa hi ta ku hi hi- hi na ku fanisa hi ku hi mehe luya

xikaxi a xi kha xi cina so mm. mhaka hanya principal hi zulu
va ku xona xi fresh mara ko va ku ey naswona mi ta kuma n'wana luya na se i tlanyarina a nga a nga ha ri na mapfalo phela swa swa humelela n'wana la loko se swi kumekini ku um yena a a a a hakatimbana na na principal mm. a hetele kumbexana a fika laha a a tidlaya ku mhako a ni loko se a a tiviwa a tikweni ku hi wa ka Timbana Principal ku va se ku nga ha mahungu lamanene phela mara ku na vana lava vo se va tlanyarini a nga ha na mhaka na swona. Yeah I think n'wana lo tlanya I think u tlanyarini Ne. because after leswiya a ya va na matimba mo poster ku mina ni ti vona nandzu Eh, swi manto tale swi va, ni ti- vo tala va de- vo tala va deactivate ti-account u kuma ku a nga yo trend hi swa masangu straight ko va ti naked picture And u kuma ku sometimes na xikandza a nga homangi ko va mani mani wa wu tiva mirhi luwa or yini na yini na yini mara swi n'wi khomisa tingana a deactivate ti-account a ku Eish. nyana se Hayi, u loko a tlanya va- rini.
loko a a hatla a ha posta ku a nga ti voni nandzu N'wana u tlanya rini. lero i khale a kha a ri busy na vaka i khale a kha a ri busy na vakatimba Khale alright ngopfu. um ray ni vone post ya manyangatsi hi xomajozi hi ku xomajozi i, i, i, i, i female vision ya bliss boy a ku na nyiko laya Eish, ko va ku Manyanga- tlula ko va ku Nyangata nga swi koti ku huwa kahle a nga swi koti ku ixi u dlaya ku huwa a nga ho kahle na vana van'wana kasi wayi wa huwa hi tiyisiso a mara vo vo n'wi hembela xo majozi u fana na bliss boy

this week hmm. i sati wa mina next week i mama wa mina bebi wa mina i dali i dali karele kumbe swin'wanyana swi leka i maybe my i sweet dali mama ka risimu rin'we na next week swi humesiwa hi toni yo hambana ah, na leriya swi humesiwa hi mara wa ni twisisa hi mdaka ya yeah.

oh hayi na va hi va hi pfatlanyini hi baby ya ka ta boti koni ka ta boti va kwala sweswi na yin'wana ri ku tirhina ni rivele ya ya khoji leya why eh xi tsale ku why why mi tleka ri dp mo ka mi nga rhandzi big house oh we
hi un'wana ah, va nga va ta tlhavana la i ti joke mara i tiyiso yo mm.
ha ti-comments leti nga laha swa Eh. vava Oh, swona mani u wa prepare leyi landzelaka ni Yeah. u endla ti-comments ta laha ka hansi ka post liya okay va ku xona xi yoma ka bigazoro ya vatswari na Eish. ivi n'wana va din'wana bya mujita diku eya hi pengata va khalabye ya ku pengisa ivi din'wana diku why ambala titeki teto o ka nga tirhandzi tinike na a xi mbala teki nyana yin'we yo voyama so ah so ina

why a mbala minsket na body ya green paper wo ka nga rhandzi eh. leswaku ri a ta pfala body ya yena ka swilo leswi ya mi tlaku swi yin'wana yi ri ku ri constable eh. va sitembe original paper va sitembe original certificate xin'wana xi ri van'wana va ri why a ha tshama ka big gazi yo ma ku ha vatswari yo endla nga ri ya khale ya ve rini ya ve ri ya 1980 something o ka nga yi lavi ya sweswi big house na va vutisa yepe nhwanyana luya phela phete swi vutisa swani swi ya ka nhwanyana luya tsena phela swi ya ka nhwani luya ah, kateka u rhedi wala u Ku ta byela ku gwaza- rhedi ku ta gwazaniwa ku ta no gwazaniwa naye mahlweni ta manyangatsi a nga tsa- namuntlha ta- ta ta vuya phejeni ra manyangatsi la ku vuyene psychology Mm.
okay ene sake yo humesi nghoma ne u humese nghoma hi nge se ya ka nghoma manyangatsi u ri u kombela tipondho ta yena ka psychology hikuva hi nge tirhisani kahle Oh. ende se hi khala kha swi tsala swilo leswiwani Oh, Manyangatsi hi u- siku u u- tsala post ku ri psychology hi ta tirhisana kahle Psychology, Tipondho ta mina. Psychology, Mafadeni ma mina. Psychology, Matsivitsivi ma mina. U swi tsala hi marito mo hambana a kha a vula mhaka ya mali. Mali. Mm.
So, So, a hi swi twisisi mali leyi va ku- kolotanaka ku ku kolotana yini a ni swi twisisi ku maybe hi mhaka yo a nga va a ndhundhuzeli psychology ku u chaya swona ku ri ke no u hindzeriwile Mm. a ni swi twisisi ku Ye? ku ri mali ri hundzeliwe psychology u nghene ka two k sweswi

ya ku la siku rin'wana ve ri i nyiko ve ri ri kongomisiwe i beef ka solo makamu u yingiseli nghoma le no ndzi yingisela na mina ndzi yingisela a ni tlhela hlamusela timhaka ta ku mina ni twa ka ku chaya sivara wa mina mugewu laha ka hosi ka makamu Ita ke- Kasi a ku chaya hosi ka ma- a ku- a ku- a ku- ya chaya ku mugewu laha ni tiva mugeyo ku ri mm, mahungu ndlela mary a nga yi datswangi le album te fambela kule na tiogene ta wenu fambela kule na tiogene ta wenu kasi Loko ku ri mgewu mara hi isibara pela hi ne? leri nge te yini Hmm? isibara hi leri nge te yini mgewu u to ta ka podcast leyi mhaka wena u right se i sivara hi mhaka sweswo hinkwavo vanhu lava va ku miss bangwani miss Vasibara, bangwa mi- a wu tshama u menxina munhu laya namuntlha namuntlha vo duma ni dumini u dumini hi yini Yes.
o hi podcast ya pfuma timike Ey, Ah, munhu ta mu ta teka loyiwani so ka nghoma liya ya nyiko ne Eh. na misa n'wana a fika a yi breaka down a hlamuseta ku nghoma liya Mhm. Yi vula ku yi yini?
responda timhaka ta solomakama okay la vulaka ku ri ku na nghoma yo karhi leyi solomakama nga fikaka ku yena wa dlaya nyiko mhm se laha loyi a nga vuya fika ku yena Mm. a nge ku na munhu na wun'we a nga ta n'wi dlayela yes nyiko mi le ku swi tweni mi humelerisa ta ku timhaka ta leswaku ri veri u ri na tigigi leti tin'we swi tikoma nga ri na ku fanelana fanelana ka tigigi letiwani xana a nga va kha a lumbeta ku solomaka mina a fanelaka tigigi na mhm
heyi ka tika se loko ku ri hi so va ri ku na ku marito mo karhi lama nga ma vula ma ku kumbe desa hi malet hi swivongo swi nga na maletela ya ku ringana soli i wa ka makama kama oscar Wa wa ka ka makama makama.
se leswi vulaka leswaku hi mm. pela yi ya kona kwahalaya ni bifike mm. se xana solomakamu u va a yingiseli ku ri vanhu lavawani va nga na mitlangu va lava ku rhamba oscar makamu u va va yimeleli inaku kateka ku na twenty first lava rhamba oscar makamu se makamu faka mwa n'wi rhambi kumbe njhani na and oscar and and va ri ma solo makamu phela event organizer u nga ta ku tshama hasa ti-event organizer va ku sweswiwanile solo solo ka joseph a ku buku i ku buku i oscar makamu ya driver ngwenya yaleyo fika mi nga n'wi buki
loko ku ri na booking hala litsitele ya driver ya nga buki a ah, swi mara mina tiva vanhu va karhala mm. very problem leyi nga kona i timhaka ta ku ve ri i mahungu ndlela ya ku so eh oscar makamu mm. u ri hina lava 10 k ko tala mm. munhu munhu va ka a ah, ni yo ga 10 k maybe ni khomi 5 k or 6 k xi ka hamba engwenya mo tshama na tlangiwa ka n'wina hakikeni so that's why mi kuma ku loko se swi fika ka ti-negotiations swa tsana Swa tsana ku swi- negotiate. swi fika makumu swi helela cause Mm. e va va- va tele ti-artist to- to- to duma to tiveka tin'wana van'wani va rhambiwa na hi five hundred van- a van'wani no fika u n'wi nyika sparleta xem na tihove ya kaya swin'wani ku na van'wani ni nga tshama u tshama a Hey, Ntwana, Eh? before ya kule ya um ku ve na phati yin'wanyani ka kun'wana ni ku tivaka a a- a ni yisi Eh. jepa ya na swi tivi a ku chayisa mina laya papa rona va fika va hlangana dyonaka ti-black timbirhi ti-third perform a ta dyarhi ka phiki beka ri luwa Eh. eh thiwa tibiya i siku leriya u nge tipaparulani ma ni tiva xi ku ni ku hi mi gaza bo xi ku mina u byi letelile ku ni ku rhuketela na xi chuhi ni ku ta xi teke plate Mm, na swi tsundzuka so i think maybe ne Mhm. lava mbirhi lava hinkwaswo Ahee. a hi va organizer hi fika hi n'wi veka laha un'wana Mm. hi veka un'wana laha hi ku hi makamu n'wina hi makamu soli Hi makamu. why mi drive Costa. mi ya khandziyisa tigigi ta n'wina and uh, na i mahungu ndlela na leswi ne mahungu ndlela allegedly ende mi nga ti mi ta ni tengisa mina na ha karhi walowo Veri, na yena u tshama a dya marhumbu hi vito ra Soul Makamu na na yin'wana nqambi na yirive ku vete yimani hi Oh. Oscar. Serious. Ho, hi, hi, hi Oscar Makamu a kuma vudyelo hi vito ra Soul Hi ra Makamu. Soul Makambe a va hleva a va hleva a va hleva. Se e, xi sungula kwalaya mhaka yo ve ri ku na swibifabifani, swibifabifani, swibifabifani. Mm. Se ku le ku hlavahlivaniweni la ka, ka, ka, ka industry leyi. ye Yebo. swi ya hi ku ma nga na power hi yena a nga ta wina Oh, leswi a na ta ku byela Ene swona Solomaka loko. mati ya humesa Hayi, man!
ya humesa september na yisolo makama Swi right. hi ta yimeli ku hi yimele ku yi ta responda ni a leswi va va va hosta ri yexe ni ri ku la
mi nga se pfala se- ndza nga ri na xo futhe xi lexiye loko caption matari photographer at groove looking for a legal couple kuna xin'wana kuna yin'wana nga yi vona na yona ni xi endlisiwa swo va ku xi xi pfulinomi xo vakuuber driver yi kha yi ku va kha khisa girlfriend ya ku chika ka dyi swaku teke nga kun'wanyana eh, eh. na i uber driver u kha yi languti mina ni kha ni khiza boyfriend na mi kha swi ta ku ya ku ni kidnapping yo
hi kha hi pfala ndlela leyo guys leyin'wana hi nga yi khumbi ngopfu ya boti kholene lava nga na sati a va ri ku trendeni hikuva va kha va kombela ka gay ivi gay liya loko se va fika va fayetelana maybe masiku mambirhi manharhu mm. swi nga ha fambi hi ndlela gay liya ya phosa siku rinxiwata ni va na sati loko wa
ha vula sweswo ni vona thread yin'wanyana ya ku um ni swi tivisiku yini ku munhu wa mi i gay mm. mfanelo loyi u famba etirhweni a sasisesana lexiya xi ri ndlwini loko a sasisesana lexiya xi ti endla sati xi tlina xi tlina xi tlina xi ku xa paketela loko xi ku i hi drowa switirhi leswiya swa masangu swo tala na swijoki swa vavanuna leswiya swa swa
guys swa tilanjarey eh, eh, swa n'wanuna swa n'wanuna wa swi vona leswiya swa swa tikomba ku la ku tshama mathulusi ivi hala ku va g-string yo ivi a chuha ku mane ndi tifakepi loko swa tigay leswi eh, loko Yo xava wena. lava va vuya ni voni ne ku diroka ni voni diroka yi nekini
She doesn't. Why is it Tlangana Switzerland so the Mongolian? Hey, you come on the toys and then the room. sela ka vona a vutisaka ku heyi a tsandzaka ku tikhoma foyina ku he bebi ndi mina hezwi a ku katsa mina na vuya tirhweni ta ku byela ku i yini loko a vuya ku u nga ndzi jaji mina ndzi rhandza ku tlhomatlhomiwa

Hi ku tshama ka a tshama ka Oh, hi na swo pfala. Hi ku la.
Tswalo ku no no ku byela. Ala hi swona leswiyani. Ish, ala ku la hi swona. U za wela hi U ta boxa u ta boxa tindhawu munhu ka a ka gangi. Ala ku ange ala ku vula. Ish, Vula ta vula ku swona njhani? ni no munhu a gangisa swimani. Ah, ya ngela ku vula swona. A na nga gangisi mina, a gangisa n'we n'wi tivaku and ma n'wi tiva. Tswalo. Tikhomi nga boxi. Eh, hi mpfhuka ni yimbelela risimu leri ra pastor donation where are you ha va vuyi hi njhamba se va busy ni le tihotela ku n'wana mhani laha ni ni hlambela handle hi n'wana mhani va ku yini na hi ti-video se va sungulini no bukabukiwa kwele va ta advertiser tihotela
humisi donation where are you Mm. ya guys mara tisiwa mhaka leswaku ya vavanuna vo tala lava nge le pitori ti-gay guys ah loko ku ri ke ni u na nuna pitori ne tikhomba van'wani mi nga va va na ti-girlfriend Touch but a screen. na vusiku va endla mali hi swikulungwana ivi va ta ta ta diza wena u hlamala hi ku loko wo jila u lava ku inana laha kun'wana a nga ha tluli ti vutisi ku wayi i tshama ni ku la hi le ka timbelemele ta ka gaza